تے اے ماشاءاللہ دیکھو بیندے پین اپنے اپنے گھراں کو ماشاءاللہ اے ما ٹھیک ہے تسا سناؤ ماشاءاللہ ٹھیک او خیر ہوے تب اے سن کے نہ سنگا ساڈے گاؤں دے بالاں دے اے حالات نہیں نہ کو بندہ آ کے جا کے کیا آ کے چلو اللہ بھلا کرنے نہ کرو یار کمال ہے یار تیری تے باقی او جھنڈ جڑا آئی اڑ دا کھڑا ہی نا اون دی انتظار ہے جامی میں کہ میڈے کو لاسی میں تو کو دیدار کرے سا اپنی بکریاں دا پیاریاں پیاریاں دا لیکن نہیں آئیاں چلو کوئی گال نہیں باقی راسو نال آج تو نو سپرائز دے السلام علیکم ویوار کیا حال چال ہے امید کرے جو ساڑے یار دوست آواب سنگی سب سب تندرست ہو سن فٹ فاٹ ہو سن آج دا ماشاء اللہ نیو ولاگ اور جیویں کہ تانوں پتہ ہے کہ ساڈی روٹین وائز ہوندی ہے سرائیکی ثقافتاں اور سرائیکی ویلج لائف دے پیارے پیارے ماحول دکھاونے اور نیچرل خوبصورت چے تے ماشاء اللہ امید ہے کہ تانوں ساڈا ولاگ واپسی طرف تے آ گئے ہیں بھرا تہاڈا سلیم کھوکھے آلا خوبصورت جے کلچر دی طرف نیو مراز دی زندگی جیویں خوبصورت جئی ہوندی ہے سرائیکی گاؤں دی سرائیکی سرائیکی ماحول تے سرائیکی سرائیکی ثقافتاں ماشاءاللہ ولاگ کر کیتے شروع تے اللہ پاروں خیر تے اللہ پاک دے حکم نال خوبصورت جئی چیز دے اتوں ولاگ کیتے شروع آئیدا پیارا جیا گڈ نیوز دے نال نال خوبصورت جیاں خوشیاں دے نال نال ٹھیک ہے سنگت صاحب تے باقی ماشاءاللہ تساں راضو ساڈے نال نال تاکوں امید ہے کہ ساڈا ولاگ پسند آوے تے ساڈا یوٹیوب چینل لائک سبسکرائب فالو شیئر کریسو فیس بک پیج تے وی ماتم ڈیسو تے باقی فی الحال سنگت کھڑے سے گھر تے گھرو چلدے پئے باہر باہر چل کے تن دکھیسو انجوائمنٹ دا ولاگ سرائیکی ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے مزہ آوے سی ویڈیو ویور ویڈیو جڑی ہے نا ساڈی واچ کیتی کرو مہربانی ویور ساڈی ویڈیو واچ کیتی کرو مہربانی کیتی کرو کیونکہ اے ویڈیو سکپ کر ویندے وینا مزہ نہیں آندا وال تساں آپ سمجھدار ہی وینا تے باقی چلدے باہر چل کے تانوں اپنے پیارے جے ویلیج لائف دے نظارے دکھیسو روزمراز دی زندگی جیویں ہوندی ہے ساڈی خوبصورت جئیں پیاری جئیں او تہاڈے نال شیئر کریسوں انجوائے کرویسوں اور پیارے پیارے چل مستیاں آلے ویلاگ بنڑسن ساڈے تے ماشاءاللہ جیویں کہ رمضان شریف چلدا پئے تہاکوں ڈھیر ڈھیر پہلے وی رمضان مبارک ہووے بھلا ماشاءاللہ رمضان مبارک ہووے اپنے بھرا سپیشل پرسن کوں سپورٹ کیتی کرو محبتاں ونڈیاں کرو اور ایندے نال نال ہی ایندے نال نال ہی جڑے رہے کرو اور پیارے پیارے ویلاگ ڈٹھے کرو تہاڈا بھرا سپیشل پرسن ہے اتنا کر چھوڑا کرو صرف ویڈیو واچ کر چھوڑی کرو ایک مہینے نیک مہینے دے صدقے اللہ پاک ساکوں کامیاب کرے اور ساڈا ذریعہ ایہو محنت دا ولاگ دا سریکے ایہو ہے کیونکہ بھریس اساں لوہے دے لائے ہن ایندے نال ہی ساڈا چلن ہوندے ٹرن پھرن ہیندے نال ہی ہوندے تے نال ول واکر وی ہے ساڈا ایہ ساڈی سپورٹ زیادہ مین ساڈی ایہ سپورٹ کریندے اوکے تے باقی اپنا پیار ڈکھیسو ساکوں ویڈیو واچ کریسو بھلسو نا ساڈے چینل کوں پاک ویلیج لائف کوں باہر چل دے باہر چل کے تانوں انجوائمنٹ کرویسو پیارے پیارے ولاگ وی ڈکھیسو خوبصورت جیا انجوائمنٹ وی کرویسو

شیشہ ڈتھی کہ آگئے تے ماشاءاللہ ماہ رمضان دے اندر نا محنت محنت کرنی لوگ نی روکی روزہ رکھ کے تے ماشاءاللہ مزدوری کرن آئے ہوئے اللہ پاروں خیر مزدور بھرا سارے بیک سائیڈ تے کام تھیندا پیندا تاکو پتہ ہے کہ جیویں کہ اے چیک کرو اے سائیڈ تے مارکیٹ ساری بندی پئی ہے بیک سائیڈ تے اپنے ہمسایاں دی مارکیٹ تے اتھاں کر مزدور ماشاءاللہ لگیاں روزہ رکھ کے تے کام کرن دے پین سبحان اللہ بڑی بڑی نعمت ہے سائیں اے وی کیا سکدے ہیں اس دے بارے

یار ساڑا ایم دی پانی دا ڈرم بھر بھر کے باہر لوڑی کھڑے رمضان شریف وچ لیکن چلو اللہ بہتری کرے سی کوئی مسئلہ کیا نہیں تے بابے ہوری سارے جی میں روز مراز دے اندے کام کار ہیں او دور تو اپنا گنے دا آگا کر کے آندا پہ تو کو لکھینے ہیں حالی دا دور باتے جی میں قریب آندے وال لکھینے ہیں جی میں کہ تن سنگت دسے نا کہ بابے ہوری جی میں روز دراز روز دے جی میں کہ اپنا کلچر دا نظام ہوندے ہو کلچر دا نظام پورا کر کے ماشاء اللہ آ گئے واپسی اصل ہے جو گھا پٹا کر کے کچھ لوگ آگا کھوے نے تے کچھ لوگ گنے کھوے نے تے کچھ لوگ برسین تے جوار کھوے نے بابے ہوری ماشاء اللہ آگا کر کے آندے پین تے خوبصورت جے ہن اپنے گھر کی دی وینن جانوراں کو ونج کے کھوے سن تے انہاں دا منہ میٹھا کروے سن کیونکہ گنے دا مال میٹھا ہی ہوندے سارا تے باقی راسو نال نال ویڈیو سکپ نہ کرے سو اگلا پیار توں دکھینے خوبصورت جے ویو تے خوبصورت جے کلچر ویلکم بیک ویور میں واپسی اس گلو آیا تھوڑا جہا شارٹ ٹائم لے کے تے اے جڑی لاری لے دے پے نا سامنے اے لاری ساڈے گاؤں دی نہیں اے لاری بئی ہے کوئی ٹھیک ہے نا یعنی کہ مالک ہی کوئی لاریاں دا لیکن اے لاری بئی ہے ساڈے گاؤں دی لاری بیوٹیفل اور خوبصورت جہی آئی او لیکن او تھی گئی میلی اے لاری دا غور نال ڈیکھ لو اے پتہ نہیں کیڑا کلر ہی کو آکھا ویندے ہیں بس ٹھیک ہے جیڑا کلر بھی ہے تے اے کلر بھی ہے لاری بھی بئی ہے تے جیڑی لاری ساڈے گاؤں دی آئی نا او وی آئی پی جمبو لاری آئی سونی لاری آئی تے او ہن ماشاءاللہ دوبارہ اتھی گئے میلی او دوبارہ ہن ماشاءاللہ نوی بنن گئی ودی ہے اور جی میں وی آئی پی اپو ٹیٹ جپو بن گیا سی تے میں تاکو بل اپنی سنگت کو دکھے سا ویلاگ امید ہے کہ او کافی ٹائم تو غیر حاضر ہے اور جی میں آندی ہے نا واپسی خوبصورت جی بن کے تے میں تاکو دکھے سا اے چھوٹا جیہا میڈے ذہن اچ آ گئی میں اپنے پیارے جے ویوراں کو اپڈیٹ ڈیواں جیہڑے ساڈے گاؤں دے جتنے ساڈے ولاگ ڈیدن سنگت ساتھ سارا تے انہاں کیتے اپڈیٹ ای ہوئے کہ ساڈی لاری وی آئی پی اپو ٹیٹ بنن گی ہوندی جیہڑے بن کے آندی پئی ہے تے میں دا ولاگ ہے تو کو ڈکھیندے پئے ہیں ٹھیک ہے سنگت اے اس لاری کو ڈیکھ لو او لاری کو بھی ڈکھائے جیہڑے او اپو ٹیٹ بن کے آ ویسی تے باقی تساں ایویں ویڈیو واچ کریں دے او تے نال نہ ٹر دے او تے نال محبت دکھیں دے او اپنی تے میں تہاڈے کیتے ولاگ اگاں اگاں اپڈیٹ گھریں داواں خوبصورت جیہا ٹھیک ہے تے واگی نہ رہسوں۔ ننے منے بال ویور مسیتاں جی روٹیاں دے کے آگن ساڑے گاؤں دے ویچ ریتی ریواج اے ہے ساڑا کلچر اے ہے تے چھوٹے چھوٹے ننے منے بال وینن مسیتاں جی روٹیاں دے آنن کیونکہ توڑا بھرا وانج نہیں سکدا نہیں تاں تانوں وانج کے مسیت جی دکھاویا کیا محال ہوندے مسیت دا۔ مسیت وچ کیونکہ افطاری والے لوگ ہونے کافی سارے نماز پڑھن والے لوگ ہونے تے او ماشاءاللہ ونج کے نا اتھاں جڑا افطاریاں کریندے رہنے تے او سامنے جھنڈ آیڑ دا کھڑے تھیا اے موٹر سائیکلاں دا شور شرابہ ایں گالو تھی گئے کہ او پھٹا کھل گئے تے اے ماشاءاللہ دیکھو بیندے پین اپنے اپنے گھراں کو ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو اے ما ٹھیک ہے تساں سناؤ ماشاءاللہ ٹھیک او خیر ہوے تب اے سن کے نہ سنگا ساڈے گاؤں دے بالاں دے اے حالات نے نہ کو بندہ آ کے جا کے کیا آ کے چلو اللہ بھلا کرنے نہ کرو یار کمال ہے یار تیری تے باقی او جھنڈ جڑا آئی اڑ دا کھڑا ہی نہ اون دی انتظار ہے جامی میں کہ میڈے کو لاسی میں تو کو دیدار کرے سا اپنے بکریاں دا پیاریاں پیاریاں دا لیکن نہیں آئیاں چلو کوئی گاں نہیں باقی راسو نال آج تو انہوں سپرائز دے سو ساڑے افتاری جس ٹائم تھی دیئے نا

تے ماشاءاللہ ازان آگے سنگت اے روٹر سنو اوکو ملسو وال ایک نوے ویلاگ نال پیارے جنال اللہ حافظ